Pan oedd Huw Hughes yn yr ardd bore drannoeth, daeth Mister Lloyd ato ac ar ôl sôn am amryw bethau cyffredinol, dywedodd y Bontneddwr Parchedig, Huw, byddai'n ddrwg gennyf beri ychwaneg o boen i ti, oherwydd mi a welais heddiw'r fod meddwl am drachlydiau dy deulu yn archollti dy galon. Ond mae'n rhaid inni fod yn wrol ac y mae'n arnaf eisiau siarad dipyn yn rhagor amdanynt, a gwynfeid na fyddai modd eu cael yn ôl i'r wlad. Yn wir, efe Huw, gyda llais yn crynu gan deimlad dywys. A gwynfeid na fuasant eroed wedi myned i Loegr O Mister Lloyd, gwnewch feddau i mi ar fy ngwendid, a chyd gymdygwch â mi taf dweyd fy mhrofiad a'r mater. Gwnaf was, gwnaf. Rwyf yn gallu cydymdeimlo'n dwys â thydi. Dywyd dy deimladau yn ddi-gel, ac os gallaf dy gyngori di a'th cynorthwyo, mi a wnaf hynny yn ewyllgar. Welsa wedi'r amddiffyn nethiwr, daeth llif o hiraeth cryf dros fy meddwl, ac yn gynted ag y goffertwyd gweddïo, teimlais awydd na sgallwn ei wrthwynebu, am gael ymweliad unwaith yn rhagor â hen dŷ fy nhad. Cerddais yn gyflym ar draws y caeau a throseddau a chyrhaeddais y fan erbyn tua hanner nos. Roedd y lleuad naw nos o le yn ariannu'r hen barudwydd a'i goleuni yn chweri rhwng dail a changen yr hen goed poplys. Ychydig cyfnewidiad sydd i'w weld yn agwedd allanol y lle, ond er hynny, nis gallwn beidio tristau wrth feddwl nad ydyw mwyach na'n cartref i mi. Tyflais fy mhrecei brithedig ar draws y llediad, gan bwyso fy mhen ar y post, A syllais yn frith o'r hen gartref pan mab oed, yr hen dŷ gwyn yn Aberllwng i fyfyrdod dwys a byw am ennyd yng nghanol gweledigaeth atgofus am yr amser dedwydd cynt. A rhaid imi ddweud, Syr, fy mod yn teimlo siomedig am dad a rhyngweled yr un gwyneb hapus yn dod i edrych arnaf trwy'r hen ffenestr, neu'n ymddangos yn y drws yn fy nghroesawu i dŷ fy nhad. Pan yw'n teimlo'n siomedig felly, gwelwn i'n dychwelyd at y tŷ ar draws y llain, a phan welodd fi, ymddangosodd fel pe buasai'n falch o gael cyfle i wneud iawn am iddo fod yn chwarae. Tywant, a chyfarfodd arnaf yn uchel, gan ymddangos i mi fel pe yn fy atgofio nad oedd gennyf hawl i fod yn y fan honno bellach. Ond fe a ŵyr, na fydd y Tŷ Gwyn yn gartref i ti eto? efe Mister Lloyd yn dyner. Am ba'r dyn sydd yn byw yn ôl awr ar fedr ymadael tua Chaerllan Gaeaf, ac os bydd modd yn y byd, mi a edrychaf ei gael yn ôl i'r hen aneddwyr. Ond am mae'n rhy fuan i gynllunio am hynny nawr. Gad wybod sut y terfynodd y hint yma o'th iddo. Wel, syr. Pam ymddygodd y ci ataf mor ddigroesaw? Nes gallwn beidio dweud wrth fy hun, 'Wel, wel, fe welaf mai estron oedd fi yma o ran, a gall unrhyw gi fy ngwarhardd rhag sangu at gartref ganfran fwyaf dedwydd fy oes. Gofodais yn araf, a mesurais fy hun yn erbyn hen boelyn a suddiwyd yn y llawr gan fy nhad, ac wrth yr hwn y byddai fy mam yn arfer rhwymo un pen i'r llaf i ddal dillad i sychu. A welais fy mod wedi cyfnewid yn dir fawr, wedi dyfod yn ddyn, o ran maint, beth bynnag am gymwysterau dynol. A dywedais wrthyf fy hun, Wel, rhaid imi ymdrechu bod yn dân o ran calon ac ymddygiad hefyd, a bennu gweithio o difri er mwyn fy nheulu drychlodus. Rhoes i fy ned i ffwrdd, ond edrychais o fy ngwmpas unwaith drachefn. Cofiais am y noson olaf y buom yn y tŷ gwyn, am weledai'r Cymdogion a thristwch fy rhieni wrth ffarwelio â hwynt. Daeth y bennod, y weddi ac yn galarus yr ymadawiad, i gyd i fy ngorf. Gwasgais fy nhwyllo yn dynion, ac ochrydnegais weddi ar ran y rhai annwyl hynny sy'n merched wrthyf, ac ar fy rhan fy hun, ar fod i mi gael fy nerthu i'w cynorthwyo a'i gysuro. Prysurais adref. Y mae'n da i mi wrth y cartref 'ma, Mister Lloyd, ond nid allwn gysgu ddim gan dristwch fy myfyrdodau. Gan dristwch fy myfyrdodau. Maddeuwch i mi, syr, am eich poeni a fy hanes. Nid oes gennyf lle i maddau, Huw, y mae'r cyfryw defnyddiau yn anrhydedd i un o dy oedran a dy sefyllfa di. Gwnâr, heb ewyllysio peri dim rhagor o boen i ti. Maent rhaid imi ddweud fy mod yn ofni nad yw popeth yn gysurus gyda'th deulu. A glywsoch chwi rywbeth, syr? gofynnodd Hugh yn bryderus. Wel, do, Gwelais hen gyfaill wedi dychwelyd o Lerpwl, ac er nad oedd ef yn gwybod mawr i gyd am dy dad eto, deallais digon i fy arhoeddi nad oedd hi'n gysurus iawn arno. A fyddai yn dda gennyf wybod am fanylach sut y mae'r hi arnynt, a pha olwg sydd ganddynt ar gyfer y gaeaf dyfodol. Ac nawr, gan fod gennyf fusnes o bwysig eisiau ei wneud yn Lerpwl, a chan nad allaf fi fyned yno fy hunain, mi ofynnais i Mister Owen Nethiwr a wnai ef adael i ti fyned yno hefo parsel ac yna dwri dros wyf? Gadawodd Mister Owen y cawsid myned a bod i ffwrdd am wythnos. Meddalaf dy gostau a gwnaf i fyny am yr amser a golli. Nid oes eisiau gofyn a wyt ti'n fodlon i fyned? Ha, fodlon, syr. O, Mister Lloyd, byth er pan wasgarwyd fy theulu, chwi, a nesai at Dduw, yw'r cyflall goreu a gefais i, ond dyma'r caredigrwydd mwyaf wnaethoch i mi erioed, Erioed, erioed, ac nid oes achos Kelly fod hi wedi torri i wylo fel plentyn. Wel, annual Hugh, ebe Mister Lloyd, wrth yn gobeithio y tri bethau allan yn well na'n disgwyliad. Cyweled yn fa gyflwr y mae dy deulu, a dichon y gallwn wneud rhywbeth drostynt. Pa bryd y caf fyned Syr ym mhen Pumderdod, sef dydd Llun nesaf?